Das sowieso so System ne wann ja. dat Leiit an eng Friendless sinn Apps ze summen ja. machen, dann Biiert to Aaron Jesus ass ken aneren de Kombi ech Apps fond. Ech no Apps fond dat gëtt mal se ah, ja. voilà. Zecher ste si der net, da kënnen se de System anstänneg machen natierlech hast du e Pokoli äh, Pokémon. Evoli a Pikachu gespillt? Nee, nee, ech hunn ech hu bis Diamond Pearl gespillt an du sinn ech bei Oras erëm erakomm lues an dunn Sun Moon bësse méi. Jo, ech hat Diamant Perl, dat war mäi leschten, respektiv natierlech Pikachu, Evoli. Hm. Setz dech net an d'Rei mat dran, dass du éischt bei Pokémon Ech Go ha schon irgendwie, losgehst.
dat war fir mech so Let's Go Ofleer Ja. an äh, da war ech so, mm, nee. Äh, wéi mecht Regeln? Äh, Du kanns se maachen, respektiv Si wollten alt de Marketing méi Chefs probéieren.
Ass schein fir eng gewëss Zielgrupp gutt fir anerer. Wat ass interessant? Jo, mir wann ze wéckel Saach koordinéieren, dat se also. Sure. Sheldon, du spills dann och fir eppes de Pokémon Go guer net, oder? Nee, ech hunn et
wéi et erauskomm ass, mengen ech, hat ech 12 oder 13 Minutten um Handy.
Okay.
Also, äh, voilà. Ja.
Naja, ech, äh,
sou dat Beweege beim Spillen, dat, dat verdroen ech net. Dat ass, äh, dat wäert ze gutt fir mäi Kreeslaf.
Okay.
Fir.

Okay, dat wäert ech da lo qualvoll wahrscheinlech hei matkréien.
Du net oder wéi? Äh, soe mer esou, ech hunn de Story-Mode duerchgespillt, ech hunn dat hei an den Appell enke gemeet an äh, lach Oh, net ech hunn en ze.
effektiv gem-, ech hunn en Team gekuckt, ech geduecht du géifs Trick Room spillen.
Also, Ech ech hunn Koloss, d'Story Octopus. duerchgespillt an äh, gekuckt wat sou anstänneg kéint drapassen, an dat war et. Net Lol. vill, net vill Oh gekuckt. maja. Schéngt jo dann awer e bëssen eppes heiansdo dobäi erausgeholl ze sinn, hunn ech jo gëschter enk gemierkt. Gutt, da kucken mer eis d'Saach hei un. Gutt Luck an have fun. Gläichfalls.
Dankeschön. Ups. wahrscheinlich das falsch Team geholt Er spielt du dann an online Mode viel mat viel naen wie sollst du international ähm, Ech hun Ech hun Zeit mal op, op Shoulder an dat ass um so Computersimulator wo dat ganz ganz machen einfach per Klick alles hues. An hunn ech mol eng Zäit, ah dat war awer Gen Enn Gen 5 ufank 6, well ech hunn déi ganz Gen 5 just iwwer Emulator gespillt. Okay. Ähm, an Romhacks un där Zäit war irgendwie wie du bis interessant ginn ass, dunn ah, do war näischt. An dunn bei XY war ech komplett eraus. An um Schluss vun Ora ass hunn ech geduecht, Du brauchst den 3DS. An. Äh, so, voilà. Dass du da wirklich just dat Pokémon perfekt kannst mat dem Wäerter do an dem. Genau an dun hunn an Ober so gefaangen wéi ze breede wie Mëlle, well einfach Spaß zu fond hat mat der ganzer Rechnerei. Okay.
An, am Online-Modus an, an ähm, Sun Moon dat selwecht. Ja. Dass mäi Online-Modus an hei elo nach net esou vill. Ma wat mech halt e bëssen irritéiert, ech si grad gewinnt 6 géint 6 an du kanns jo effektiv nëmmen nach 3 géint 3, wat et ass cool an net. Wann s de en Team hues, wat wierklech op 6 géint 6 ausgeluecht ass an da bass de esou, Hm, da muss ech awer 3 Saachen do erauspicken an da passt net méi. Dofir schiessen. muss du schon wieder sich sinn. Ähm, sonst muss rausfüllen, was 3 gegen 3 da passt, dann du zerpleckst halt das, was du hues. Mir Gegner muss doch zerplecken. Und das halt. Ich ginn irgendwie net ganz damit eens. Da spielen schon léiwer den. Oldschool-Modus sozusagen. Dat oder eben den de VGC, den se virginn den 2 gegen 2. Ah, okay.
Muss halt feier wiels. Weil du, Ja. du Et ass halt méi Keng Ahnung dat méi interessant fannech. Skeieren Stadt Dolo. Da wo sen vu wann ze da gen Casual spillt, déi sech da selwer mat enger Attack vum zweete Pokémon zersteieren, dat ass dann emmer méi schéin am 2v2 Modus ne Jumala? Jo.
Hat eng Kéier blöd gekuckt am Story Mode, ups.

Ech man der lenkt ass gutt ech brauch dech net. Jo nee an dun ech se nech gewiped, dat war wierklech ee vun den éischten Diner Raids déi ech hat, ech hun se am Fong effektiv bis no der Story net gemaach an well grad esou gutt war, soss wär ech wahrscheinlech kolossal iwwerlevelt. Dat heescht du hues awer och fonnt datt de Story Mode deelweis ze séier iwwer iwwerlevelt ass oder?
Et ass gaangen, ech hu wéi gesot keng Raids gemaach dofir, ma ech hunn ech hunn effektiv verschidde Saachen. wann ech net wollt iwwer levelen an ech relativ alles gefangen beim echten Duerchgang ëmmer äh, man an äh, an d'Box gesat ja. well äh, sos iwwer levelt der mit das ech war, ech war positiv iwwerrascht vun der Story also schon Sun and Moon okay fond a wie mat der Sportsdinge kommen si war ich so wat gëtt dat do aber dat méi wäit gagen ass vu hunn awer fond passt kom kling gut. Och den och den Dynamax, also ech hätt zwar vill léiwer d'Megas, mä op der anerer Säit en en Dynamax ass méi, dass ech soen, dass dass méi flexibel. Du bass net limitéiert zum Beispill, dass ech elo, bon et gëtt zwar kee Mega-Rotor, mä an deem Fall kéint ech just mäin Rotor mat Mega entwéckele, mä esou kann ech awer soen, ech Dynamaxen egal wat an all meng Dynamax-Move hunn extra Saachen. Dat ass am Fong Z-Moves a Megas op all Pokémon. Awer limitéiert an du hues hat just nëmmen 3 Ronnen, dat heescht wann de Géigner dech stallt hues verkackt. Mee wann s de awer mega laang muss du sëtzen hues, du kënns net driwwer esou an dann. Hu se jo do eppes Neies probéiert, et war ufanks vill méi kritiséiert ginn, wann d'Leit do den Trailer kucken. Jo ech war, ech sinn ëmmer nach e bësse skeptesch och, muss ech soen, och déi éierlech hunn d'Story probéiert, ëmmer ouni dat Dina an Ex vu mir aus selwer ze duerchspillen.
Hei mësst et dann eemol, wann s de d'Chance erkenns, soe mol esou. Mee bon, et hätt kënne méi schroen, dat kann esou ausgesinn.
Holy shit. Ouch.
Grad esou, ech hat och Let's Go Pika an Evoli gespillt an da hat ech bëssen eng Zweifeln, dat se wierklech den Pokémon Go Modus och nach méi wëlle mat erabauen, erëm wëll, fir d'Leit do eran ze.
Mee wann se dat hätte wëlle maachen, dann hätte se effektiv misse fir d'Joy-Cons vun der Switch esou Handmanschetten ginn, wéi bei der Wii, fir d'Leit se an de Fernseh geheien. Dat ass och eppes, wat ech net
verstanen hunn. Du weess schonn, dass de grad Waasser an den Elektropackung erageheis, ne? Jep, jep.
Léieren dat heiten eng Kéier. Dat ass prima, wann s de elo hei scho mat den Attacken hänks, Mm. Ja nee ech also ech sinn ech am Fong lo hei matgemaach, ähm, well de Rel wat mech am Fong driwwer informéiert. Well effektiv äh, so déi déi déi déi komplette Souci Dir net een fir sech just nëmmen op ja, dat war eng mega clever vun menger Säit. Ähm, holy. Ähm, Ja, hei ass, wann du hei am Land eppes wëlls sichen, wat Pokémon ugeet, forget it. Ja, das ist schon ein bisschen schuld. Mä bon, es ist, ech hun och näischt dergéint, wann du seet äh, bon, ech weess net, ech ech fan den den d'Entrée net, ech traue mech net. Ähm, wann hicht wie hei soll sinn, dee seet äh, bon, wann ee mer hëlleft, gären. Äh, ech si gär bereet, wann ech mech Säit hunn, well ech schon, also mech macht schon schon Bock.

Da geet et erëm an dee System, wou s de elo gesot hues, datt déi iwwer den Hack-Modus dann dat do Turnéiere lafen. Do weess ech emol, datt et an der Zäit emol méi iwwer den Internetsite aktiv war. Do ass et eng Aart Community wierklech. An dorunner natierlech Lëtzebuerg-méisseg ass, fënn ech, e bëssen Aberratioun, alles ass Eenzelgänger-Mode. D'Leit kafe sech alleguer d'Spill natierlech. Oh, dat war crit. Nice.
ja na das ja si viel Leute die tu michch mengen zu den de Schritt an äh, oh, spielt er noch ger PVP oder äh, competitive bis mit Dave den de machen wobei wobei das Gen hat wirklich staat wo matt am einfachsten das mengen ich falls wirklich so viel Mkeeten ja. also die Ech weess net, wéi s du dech mat der Mechanik aus der zweeter net, mee aus der drëtter Gen auskenns, wat se do hues misse maachen, fir een E-Viable ze kréien. Dat ass d'Aarbecht vun enger Woch gewiescht, gefillt. An hei. Mierkt een, d'Spill geet awer méi friendly gemaach fir.
Jo, ma du kanns ëmmer nach. Natierlech, Breeding ass och zäitopwänneg, mee iergstwann eng hues de awer de Resultat, soen ech mol esou. Muss och do op Zänn bäissen wou vill Leit och scho keng Loscht hunn a wat war anescht do? Jo ok, dat ass nach keng Iwwerstroum, soss da kënnt dat. Wann s de net wierklech competitive spills wéi s de sees, dann erwaarts de dat elo net. Naja mee et ass, wat ech wierklech just hoffen ass, dass wann iergendwann, dass et 20 Januar soll Pokémon Home kommen. Oder Februar dass man dat kënnt se musse vu Mä net de komplette Pocketdax mat bringe méi gitt mar 2300 méi dat mat net sprach net keng 1000 méi zu 6 700 wenn neis der pur pur a kamelle ka geneessen Ech so muss dat effektiv an der Story agebaut an de Glo an der Fehler war schi a bis a sa dat och eier kommen gëff méi bis a Flor.

Just eppes wäert kommen, am Sënn vun do kënnt alles lues a lues, mee och wann s de net reegelméisseg spills, da kriss de och gönn gefëllt Touren. Wéi ass dat dann do? Ass do no an no, awer ech si ech si null do dran, a kënnt do no an no all Gen no oder wéi? Jo, mir s da si lo bei der fënnefter Generatioun ukomm. All zwou, dräi Woch, also quasi all zwou Wochen ech iwwerlescht, ass ëmmer en Event, e Spill, wou dann nei Pokémon released ginn oder aler ginn eng Kéier erëm erëm mat agebaut. Alter, ich net die ganze 5 Stunden an enger Keier, mit das wirklich so... Ah, okay.
Das lo zum Beispiel ab muer ass dann lo fir Chrëschtdag so eng Art Eis-Event, an do kënnt dann de Bier, den hues da jo och am am Spill. Mm, Sibir, ja. Äh,
also äh, just fir ze spoileren Schule wahrscheinlich zu Mechkeeten entweder ech nocke mech selber out erschenken da Punkt oder net.

Op der aner Säit vu Leiit sech awer wierklech domat duerchsetzen an äh, dat ganz. Ah, das ass eng Loss fir eranzekommen. Ja. Äh, äh, Menglech muss sech muss sech agestoen. Mä wann ze bis de Rapp ass, äh, dats nëmi vill wat ëmmerem. Mhm all Gen oder all Season effektiv no kënnt vu sech Sachen entwéckele wann ze bis déck méger Min enke dra ass och van zule Gen féier der fënne fir d'lächt dabei wars Grund Dinger kennst du man nach no, ja. Ja. Ech kann och nach mat Pokémon Go da erklären, ab nächstem Joer gëtt do Player versus Player Mode och agebaut mat enger interner Liga. An dat do, gëtt et nach net. Dat gëtt et nach net.
Du hues eben elo den de Battle Mode am 3 géint 3 hu se mat agebaut dëst Joer, géint Trainerkämpf. Mee elo bauen se an d'Spill eng Liga an alles. wou dann d'Leit awer och bei, also ech si bëssen hei a menger Géigend spille mir méi aktiv, mä do sollen d'Leit dann och, do wäerte vill Leit ophalen erëm, well dat ze komplizéiert gëtt. Oder eben déi aner Ausso ass äiskal, ech maachen dat net, ech probéieren dat net, ech maachen ee Match, well an dann hunn ech keng Loscht méi. Wou s de dann denks, jo, dann ass et schued, mä.
Et ass dee Spagat, deen s de warscheinlech hautdesdaags muss maachen, well dat fannen ech esou witzeg, déi Leit, déi elo Beispillsweis packe mer Sword and Shield a fir an dann doriwwer eraus nach e bësse competitive si si wahrscheinlech all 20 25 plus nëmme Stéit, déi mat Rout a Blo ugefaangen hunn oder sou ëm den Dréi.
An Well wann s de wierklech kucks, déi déi nei Generatioun, wann déi d'Spill elo eréischt kafen, wat maachen déi op Youtube? Déi maachen e ganz Zäit Shiny Hunting just. Dat ass dann hiert Zil just. An Jo, dat ma dat, ma dat kanns du awer och maachen, wann s du. Kannst du och maachen, kloer, mä ob dat awer.

An do sinn ech dem Joël och schonn un d'Guergel gaangen. Et huet mir, mir hunn no eisen zwee Matcher ëmmer nach zwee, dräi anerer gemaach, mä et huet mer 25 verschidde Scheinien un de Kapp geheit. Ech hu zéng, gefillt zwielef Deeg un engem fucking Scheini Gramokles fir deen ze maachen. Mengs du, ass eppes bei erauskomm? Nix! Null Komma Null! Genuch Zäit drop gaangen. Gefillt 600 bis 700 Eeër, lescht Gen och schonn, well ech onbedéngt ee wollt an d'selwer näischt ginn. An jo. dass den äh, Kutscher d'Info vum Turnéier sinn ok, dann man man den Schein an Lummel op Zäit, äh, sos zu méi no kein Team verstoen an äh, ja.
Hech du kennst lo den Drelwer duerch duerch Speedhorn sinn oder? Ähm, nee, iwwer iwwer aner. Genau an dann hin so ha so well men effektiv du ugefaangen äh,

D'Interaktioun hei am Land och nemmi déi gréisst, ausser du wëlls d'Spiller do verkafen, déi scho gepaakt sinn. Mee bon, wou wëlls de anescht, ass hei nach vill a Reeg an Beneeftchen ass och e Main.
Also ech muss der gestoen, ech wetten, datt dee Crit net néideg war. Also dat, ech hunn effektiv laang gesicht elo no engem, no engem Spot fir deen, fir en Elektro, mä et gëtt net vill. Nee, ech wann ze seng Ability kucks Punkrock alles wat Sound bei ass 3 Prozent dann hues se se Mo überschall knall Dat sinn 104 Space mein, Joel hat noch schon Kirch mein, de Mar net direkt Pokémon dat so gut agebaut.

An duerch d'Story, wéi gesot, hunn ech dann d'Méiglechkeet gehat, fir, wéi soll ech soen, et ass einfach en Feier gewiescht, net esou wéi hei elo, ups. Bëssen ausgebrannt. Jo, mee et ass, du hues jo gesinn, wann deen net zum Zuch kënnt mat sengen Attacken oder guer näischt ka rappen, ass e séier down. Dat hunn ech och heiansdo dann gehat. Lässt auswiesselen, ne? Oder ech gi esou, oh.

Ech hunn de Schluss vun der Story zimlech gutt fonnt, de ganzen Gedräi do géint den géint d'Dynaform vum Hm Alles nach cool. Generell fannen ech d'Musek ass awer anstänneg.
Ech fannen den den den Gym Leader hei iwwer. Ja dat
wat ass dat? Egal et mat Punkt brëcht den tënt de Fësch net als Gericht ge.
Also wëlch mat ënnermaachen Ech méi Dinn ass Dinn ass Dinn ass fan. Fir am seng ënner Entwécklung ze ass derpy as fuck.
Dat war och ech hun en an der Waasser zeen do wou se däi Velo eben. Jo ech hun zwar gesinn ech sou ech brauch deen. Mengs ech hätt ee gefaange kritt?
Ok zimmlech fertig ech war zimmlech gekillt all Kéiers ech sinn ech ech hu kee kritt. Ech muss dat ech hat bäi méich net direkt Kritik krut ech hun d'Hänn awer och hei ze domm gekuckt wéi wéi dee mech zersteiert huet sou jo. Fir an ech hu gemengt se wär Typ Waasser.

Boah, d'Käpp schon GP to so. Ah, fuck it. Uh, max Init, max HP. Uh, well en menger Meinung no net genug Ugriffer fir wann ze Richter so drücken benutzt fan nech das wichtig ass dass du mans eng bis zwo duerch kriss un een oder schon mal umzefallen. Uh, mé fir de recht ja das dat fand ich eben so cool. Du, du hues halt du kannst dat selwech Pokémon um, zum Beispiel Kanns du huelen. Du hues wahrscheinlech schonn den Draach aus dëser Gen gesinn, den Dragapult. Ma et gi Leit, déi spillen deen op Spezial, obwuel de Wäert do no eigentlech e physeschen Ugräifer ass, mee vu que dass seng Wäerter am Spezialberäich net terribel sinn, sinn et déi Bescht, mee se sinn net terribel. Mee well einfach déi Attacken, déi en zerléiert, eng onheemlech breet Coverage hunn, kanns du en Spezial spillen. Boah, sinn net déi meescht Wiel, mee normalerweis, well ech, ech sinn och neidesch vun engem, also ech sinn effektiv vum beim Joël béis iwwerrascht gewiescht. Dat sah dann awer zum Deel speziell ugekaf hunn, ech weess net wou hien huet. Den Geiz mäit wou seng physesch Mauer entgéint, dat denkt sech just, Nö, ass mir schäisegal, ech man awer wat ech wëll. An dat fannen ech halt cool, dass se einfach, du, du bass halt net vi, dir ass halt net virgi wéi s de dat ze spillen hues. Zum Beispill dem Cora Song seng Entwécklung, weißt du, du spills da,

Mat enger klenger Reenshower dobäi dann dann mécht dat wéi gutt Damage.
Ah, du hues nach deng Glace, ne? Ja.
Déi gëtt Ech kann gegessen. souwisou kucken. Ja. Wärst du sou bestimmt gesinn. Ja. Mä jo, dat ass dat. Ah, nee, mais den, den, den, den Pantimos gesinn, Dir ech so, well ech mengen am Original huet er keng Nues an hei eng Nues. An du war schon liicht nee. ähm, okay. so what the fuck? Oder du kann er einfach seg Entwicklung. Und op engleschen heescht se Mister Rhyme. Vu Mister Mime op Mister Rhyme, dat sinn so Steppdämpfer. Ech feieren Nintendo heiansdo. Net ëmmer, zum Beispill wann se National Decks verbannen, mega Entwécklungen déi se erausgeheien, dann net, mä heiansdo schonn. Also d'Hoffnung ass awer net verluer, och wann s de dat bei der Wii U zum Beispill e bëssen gefaart hues. Oh Gott, dat war eng laang Glace, kuerzen Optrëtt. Maja, GG! Ja, GG. Huet Spaass gemacht. Et war mer bewosst, datt dat hei esou eng. One-Man-Show gëtt, nenne ech emol esou, vun denger Säit aus. Mee mat dräi Punkte sinn ech zefridden. Soe mer esou. Dat ass e Véierel vun all deenen, déi d'Sconce kréien. Ja, ja. Maja, gutt. Ech mengen, d'Leit hunn et jo elo hei am Video héieren, de Sam ass en Expert, wat dat Ganzt hei ugeet. Expert géif ech dat elo net nennen. Et ass.
't ass Amateur mat Passioun.
Mat Passioun an wa Leit deen hei Video gekuckt hunn an och op dat Ganzt wëlle ropsprongen, denken ech kënne sech bei him mellen fir e puer Tipps an Tricks ze kréien. Net all mat Nee, net all. Stellt iech an eng Rei an dir kommt eenzel dobäi. Hues du nach eppes ze soen, soss giff ech de Video da lo cutten.
Gäre méi, mee vu menger Säit nee.
Wow. Dann war et dat. Merci fir d'Nokucken an bis de nächste Match.